Үтүө күнүнэн тохсунньу үрбэ хэттэ күнэ Ленинград куорат тоҕус сүүс хонуктаах Геройдуу обороната аҕа дойдуну көмүскүүр улуу сэрии историятыгар Киһи аймах ыарахан кэмҥэ тулуурун, дьулуурун, бэйэ-бэйэни өйөһөн кыайыыга бигэтик дьулуурун бигэтик көрдөрбүтэ. Тыһыынча тоҕус сүүс түөрт сыллаахха отут иккис саха ыччата Ленинград куоракка театральнай институтка сүүмэрдэнэн үөрэн-көтөн барбыттара. Кинилэр ортолоругар Борисова Пелагея Дмитриевна Баара кини төрөппүт кыыһа Маттуйа Полина Андриановна тыарааҕа киһит буолан оолохсуйан олорор. Билигин тылы киниэхэ биэриэх.
Үтүө күнүнэн. Мин ийэм Борисова Пелагея Дмитриевна Хаҥалас улууһун иккис Малдьаарыгар тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ аһыллаахха төрөөбүтэ. Сэттис кылааһы бүтэрбитин кэннэ биир дойдулааҕа драматург суруйааччы Степан Ефремов сүбэтинэн тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон сыллаахха киирии экзаменнары үчүгэйдик туттаран Островскай аатынан Ленинградтааҕы театральнай училищеҕа үөрэнэ барар тиэскэ тиксибитэ. Маҥнайгы кууруска үөрэнэ артыктахтарына Аҕа дойду улуу сэриитэ саҕаламмыта. Аана Һуо алдьархай буолбута. Дьылҕа Хаан ыйааҕа кытаанах этэ. Эдэркээн сааһыгар ийэбит балтараа сыллаах Ленинград благаататын хоргуйуу сорун-муҥун, өлөр-тиллэр олох иһин охсуһууну, харахтарын ортотугар өлөр өлүү дьүөгэлэрин, доҕотторун былдьаан барбыт ыар аһыытын этинэн-хаанынан билбитэ. Дойдулары өр кыайан барбаккалар, оҕолор, кыргыттар окуопа хаһыытыгар, Танцияҕа үлэлииллэр, уолаттар була сорохторо сэриигэ бараллар, сорохторо хааланнар кыргыттарга көмөлөһөллөр. От ыйын уон сэттэ күнүттэн ас-үөл кыччыыр. Килиэптэрэ сүүс сэттэ уон биэс грамм буолар. Занятиелара быста-быста салҕанар, мөлтөөбүт оҕолору фонтаҥҥа уон нүөмэригэр аһыллыбыт институт стационарыгар киллэрбиттэрэ. Биирдэ Ксения Гаврилова көҥүллэтэн уопсайга барбыт, төннөрүгэр Коля Борисова атаарбыт. Стационардарыгар чугаһаан иһэн көрбүттэрэ, стационардарын аҥаара буомба дэрби тэбэн урусхалланан турар эбит. Кыргыттар хаһыытаа түспүттэр. Ытаһа турдахтарына биир эмээхсин кэлэн уолаттаргыт тыыннаахтар подвалга олороллор диэбит. Кыргыттар тиийэн көрбүттэрэ уолаттара истиэнэ өйөнөн олороохтууллар эбит. Бу уолаттар кэнники иһин биир өр буолаахтаабаттар. Аҕайах хонон бараннар тыыннара быстаахтыыр. Ити курдук ити курдук Дьордон икки сыллаахха олунньуга Ладага күөл күөлүнэн дьэ муустуран олох суолунан сахаларын сиригэр айанныыллар. Массыынаҕа олорбуттарын кэннэ суопардара айас көрө олорон ааҥытын хаптыман, муус хамсаатар эрэ, муус тыаһаатар эрэ массыынаттан ыстанан дииллэр. Ол курдук айаннааннар уус куоракка, куоракка тиийэллэр, уус куукка. Онно ийэм борохуокка киирэн истэҕинэ, били сэниэтэ суох куорак борохуокка киирэн истэҕинэ, дьоннор үтүрүйэннэр умса баран түһэн истэҕинэ, кэнниттэн күүстээх илии хулбу тардан ылбыта. Бу кыыс ууга түһэн эрэр диэн хаһаатаабыта, эрэйим эрэйдээх. Тыый, эн хахаҕын дуо диэн үөрэн дьэ онно көрсөн Билсибиттэрэ бу Таатта киһитэ, Ытык Күөл олохтооҕо Игнатьев Василий Федорович диэн киһи эбит. Бу киһи мин ийэбин бүөбэйдээн Дьокуускайга диэри бүөбэйдээн аһатан сиэтэн аҕалар манна уллааны кэлэн иһэн кини Дьокуускайга телеграмма охсор бу молния диэн оччолорго молния диэн өр телеграммалара кыыскытын илдьэ эбин кэлэҥҥит Даркылаахха Борохуокка көрсүн диэн Иннинэн аҕа ким ийэм аҕата тэлиэгэлээх атынан булгунньахтаахтан кэлэн тэлиэгэлээх атынан утары көрсөн ийэбин илдьэ барар. Кини дьэ онтон кэлэн дойдутугар кэлэн бас балыыһа атан эмтэнэн хайаан баран түрдүн аҕыс сыллааха диэри бу Якутскайга театрга үлэлиир. Ол үлэлииртаана сокращение буолан сокращение буолан кинини тохтоотоллор уонна мындаҕаайыга детдомҥа иитээччинэн ыыталлар. Манна кэлэн баран ийэм аҕабын көрсөн, Соловьев Андриан Терапеевы көрсөн, онно олохторун холбоон ыал буолаллар. Биһи ийэбит уонна аҕабыт иккиэн херии кыттыылаахтара. Аҕам муллаана илмин сириитигэр кыттан баран, онтон бааран төттөрү кэлбитэ, ол кэнниттэн төттөрү ыҥыран ылбыттара, иннинэ Япония иһиритигэр кыттыбыта. Иннинэн бу иккиэн иһири кытталаахтара бэтэрээннэр буоланнар хас кэнсиэр туу аайы барытыгар наҕараата бөҕө мэтээл бөҕө ылаллар этэ. Онтон бу биһи оҕолор ийэбит уонна аҕабыт тустарынан кинигэ таһаарбыппыт. Бу кинигэбитигэр биһи ахтыыбыт, кинилэр тустарынан кэпсээммит игин барыта баалларбыт дук хаартыскалара игин бааллар манна уонна уллана мин бу үбүл сэрии хэттон биэс сылыгар аналлаах юбилейга аналлаах бу мин ийэбэр благаада кыттыылаахтара бу кыттыылааҕар ийэбэр анааммын бу массыына оҥорбутум хаһыатынан бу уллана полуторка диэн массыына бу манан кинилэр төттөрү айаннаан кэлбиттэрэ хоргуйуу кэнниттэн Ладога күөлүнэн уонна бу манан кинилэр, кинилэргэ бу манан килиэптэрэ астара-таҥастара кэлбитэ. Бу маннык бурдукка холобура бу маннык килиэптэрин оҥорбутум манна. Уонна бу манна буллана бу дьааһыктаах бу манна яблока уонна туох апельсин уонна бу яблоко маннык оҥорбутум уонна бу мантагабын мин музейга Светлана Николаевна музейга бэлэхтээбитим манна турдун диэммин так бу Ленинград блокадатын туһунан театральный институт э, студентката Ксения Гаврильева дневник уруйбут эбит ол дневникка болана же туох туһунан баар эбитий аан бастаан били эппиппит киклет нормата кэнники кыны сүүс сүпэ биэс грамма тэннэспит хоргуйу саҕаламмыт оны бу студеннартан бастаан гоша чусовской диэн ол мөлтөөн киирэн баран хоргуйан өлөөхтөөбүт кини баара хоҕо уон сэттэй хаастаҕа кини кэнниттэн таанья монастырыга диэн кыыс эмиэ кургуйан өлбүт. Сүрдээх-күстээх аналаах эбит. Ол өлүөр диэри ыллыы сыппыт. Уонна дьүөгэлэрин дьиэлэригэр өлүөр иннэ бары ылдыахын сөбүлүүр ырыабытын диэбит. Ону нэһиилэ саҥа таһааран ыллаахтаабыттар. Онтон кыыстара чэмин ыһыгайтым утуйуом этэ диэн баран устунан өлөн хаалбыт. Бу Таатымалыс ырыаба. Ити курдук Курбуйан чэгиэс ыччат олохтон барбыттар. Онтон уолаттар була сэриигэ сылдьан эмиэ бааһыраллар, өлөллөр эбит. Гоша Матвеевтин уол бааһыран госпитальга кэлбит Ленинградка. Ол онно госпитальга сытан кини арыый да түөрэн баран бэйэтин поёгун мунньан бу институт уопсайыгар оҕолоругар табаарыстарыгар аҕалар эбит. Онно наһаа үөрэллэр эбит бу аччыктыы хоргуйа сылдьар ыччаттар. Уонна мин кэпсиэхпин баҕарабын. Ити аҕыс кыргыттар Ленинград былгаатыттан Ладога күөлүнэн тахсан бараннар унньуктаах уһун айаны барбыттар эбит. Үс үйүстата айаннаан, поеһынан бастаан Новосибирскайга кэлбиттэр.

Оттон поездтары була аһылгыы бара турбут. Онуоха биир кырдьаҕас нуччу киһитэ кэлэн сөбүлээбит ытыылордооҕуна, эн баран бырааска көрдөр уонна справката ыл, тиибинэн ыйдьыбатым диэн. Дьэ, Пелагея дьүөгэтинээн Ксения Гаврильевнан өйөнчөн ылансан, бу бырааска тиийбиттэр, ону быраас көрөн баран, бу аччыктааһынтан ыалдьыбыт диэн дьэ, справка уриэн биэрбит. Ити курдук уһуннук айаннаан кинилэр Иркутскайга кэлэллэр. Иркутскайга кэлбиттэригэр буоллаҕына эми аччыктаан оттон били асылаары таҥастары мэнэйдэһэн баһаарга бараллар. Ол онно хэннете оҕолордоҕуна букатын биир нуучча дьахтара кэлэн аһынан кэпсэтэн миэхэ баран тохтоон хонон үрэн диэн дьэ иччи барар инньэ гынан киллэр проходу уон биэс күн устата ол нуучча дьахтары тиийэн кэтэһэн дьэ һынньанан арыйда күүс ылан онно кэтэһэллэр онтон били кэпсээбиттерин курдук проходка киирилэригэр Игнатий Василий Федорович диэн бытыараһа киһитэ Ржев Москва сэриитигэр уоттаах сириитэ өһүрдэн бааһыран баран дойдутугар баран иһэр киһи бу Пелагея Борисованы көрсөн дьэ кинини арыаллаан астаһан сэниэтэ суох кыыһы букатын бүөбэйдээн бэйэтин кыыһын курдук көрөн дойдутугар аалбыт. Чэ уонна бэйинни көлүөнэ иччэ эдэр ыччаттар бу сэрии туһунан чахчылары эссе да билэ турдуннар Кинигэлэртэн даҕаны, итинник даҕаны ситимиттэн билет үрдүннэр диэн бааһынаабын тириэтим.